wa tiva xin'wana xa swihlamariso leswi Xikwembu xi swi endlaka? A hi languti buku ya Geneza chapter one verse three. Loko hi sungula laha ka ka ka verse one, verse two, verse three yi ri Xikwembu eku sunguleni xi endle tilo na misava. Loko hi fika laha ka verse three Xikwembu xi ri a ku ve na ku vonakala ivi ku vonakala ku va kona. Now loko hi ri karhi hi ehla hi hi hlaya kokwalahaya hi ya hi ya kuma swa ka verse sixteen na verse seventeen.

Xikwembu xi swi kotile ku endla ku vonakala ku va kona dyambu ri nga se endliwa na n'weti wu nga se va wu nga se endliwa. Now munhu ta tivutisa ku i khale ni ri karhi ni khongela but why swikhongelo swa mina swi nga hlamuriwi? I khale ni ri karhi ni navela ku lava ku fika ka level yo karhi but a ni fiki. It's not about wena it's about trusting the one. loyi a nga yena a nga endla wena xikwembu loko xi vulavula eka yeremiya xi ku yeremiya ni ku tive u nga se bebukiwa ni ku ni ku tive u nga se mila na le khwirini ra mana wa wena ni tive ku u ta va muprofeta u nga se ze u ta eka misava leyi wa ha ri eka tiko ra ximoya hi vamakwerhu ku humelela ka hina a ku tshamanga eka mitirho ya hina a ku tshamanga eka ku tirha ngopfu a ku tshamanga eka ku vuswikoti bya hina kumbe ti-experience kumbe education ku na vanhu lava nga humelela a nga yanga ni le ka sub a exikolweni but u humelerile because ti-plan ta yena Xikwembu lexi nga n'wi vekela tona ti ya a ya ti achiever. The only reason lexi endlaka ku hi nga humeleli evuton'wini number one i pride. Loko u va na pride u ta chava ku tshunela eka vanhu lava vonaka onge va humelela u lava ku twisisa ku va endlise ku yini u titsongahata. Number two ku va ni hi hi hi hi endla swilo swo ka swi nga tsakisi Xikwembu. Ku endla swilo swa ku tsakisa Xikwembu is not about going to church. ku endla swilo swa ku tsakisa xikwembu it's about doing the right things follow your conscience ku mbilu ya wena na miehleketo ya wena always be on the right side mistake leyi endlaka i ku hi la ku ya kerekeni hi ta kota ku va ni hi hanya kahle xikwembu xi hi considera twana hosi yesu swa ku i ri yini siku rin'wanyana va ri hosi hi hlongorile madimoni hi vito ra wena hi endlile leswinene hi vito ra wena hi khongerile swikhongelo hinkwaswo i ri hosi yesu sukani la a ni mi tivanga ivi van'wanyana va va lava a va ri hala ka voko ra xinene hosi yesu i ri n'wina mi ni kume ni twa ndlala mi ni nyika swo dya mi ni kume ni twa torha mi ni nyika mati mi ni kume ni twa xirhami mi ni yembexo va n'wi vutisa va ku hosi hi swi endlisa ku yini swa swoleswo a ku n'wina twisisani leswi hinkwaswo leswi a mi swi endla leswinene emisaveni mi endlela lava pfumalaka a mi nga endleli vona a mi endlela mina so in other words u can be righteous u nga endlela vanhu swa kahle u endla u va ka right side u ya wu vona mfumo wa tilo. hi ku endla leswinene hi ku loko u endlela vanhu a wu endleli vona u endlela hosi yesu so xikwembu loko se swi kotini ku endla ku vonakala ku va kona dyambu ri nga ri kona xikwembu xi nga pfula minyangwa sweswitsongo u nga na swona zama ku u kota ku pfuna van'wanyana zama ku pfulela van'wanyana minyangwa swoleswo swi nga va i ndlela ya ku pfula mikateko ya wena xikwembu a xi endli hi xandla xa munhu xikwembu xi endla hi xandla xa tilo loko xi tshemba u endla kahle minyangwa yi ta pfuleka ku vonakala ku nga va kona ku nga ri na education ku vonakala ku nga va kona ku nga ri na dyondzo ku nga ri na ku nga ri na xaka ku nga ri u nga tirhanga ku vava hi makungu ya xikwembu ntsena ku vonakala ku nga fika ni le ka bya wena vutomi van'wani va rilela ku kuma vana van'wani va rilela ku kuma vukati van'wani va rilela ku kuma mitirho it's not about education it's not about anything a wu tirhi ma ma hi matimba i ku tshemba xikwembu u tshama hi minkarhi hinkwayo u ri ka right track makungu lawa xikwembu xi nga makunguhata u nga se ze u teka misava leyi ma ta humelela lexi hi pfalelaka ku humelela i ku endla vudyoho hi oswa madimoni ma hi endlisa hi endla leswi nga hambana na rito ra xikwembu hi hetelela hi nga fiki eka ti-destiny ta hina xikwembu xi mi pfuna na le ka siku ra namuntlha amen